pastor pahra nih kan chimung lo kan pahra te khan kan i fian ning khi adang cio men nga te ka ruat zeicatiah cun vawlei cung ral do nak kan zau tika crusade sit puai hun ha chu a ce kha ta takken Khrifa le Muslim an rak ithat ko chu mu aka kha zei ruangah dah Khrifa zong nih khan hriamnam kha an rak tlaih ve ti kha von ruah ding khi um nga Bawi Jesuh Khrih cu arat hnawh mi kha vawlei cung rong nun saupi rong nun du a si lo cu Jesuh nih khan Peter vainam kha a herh hrimhrim lo. Anih nih i a ran hnawhmi te cu Kalvari vailam cung i thlai hngami te kha a ran hnawh chan i Jesuh nih a ran hnawh chanmi le Peter nih a tuahmi kha vei ai kalh taktak. Mm. Zoh law Jesuh a rak tlaitu nih khan hriamnam an i hler ti um lo cu. Hriamnam aa chuah hmasa bik ki Rom ralkap pakhat pai an ha khopet lake a ciktu Peter kha amah Peter kha dako hriamnam a hler hmasa bik si cu. Mm. Cucaah cun hriamnam a hmangmi cu hriamnam he thi ve lai timi cu a ti awk bak si pi Jesuh nih khan atu cu Jesuh a program kha a hmasa bik ah kan zoh ding a si vawleicung a ran hnawhchanmi cu misual kan sualnak leiba champiak ding ding ka Calvary vai lam tanak cung i sual man thihnak leiba rong chak piak ding kha si Peter nih namen akha program kha kham atim tika pathian program le Peter nih atuah mi kha adang tok ma chu cha chun ani hin kan tuah mi le ma kha kha tuan bia ke ape tlai lo ti kro Khrihfa biaknak, Khrih thawngṭha a karh nganak ding caah cun na kaw ṭuanvo pekmi kan si cu. Makha Khrihfa biaknak pi a lau hnga ding kha kan sian awk a si lo. Muslim nih cu an rak hloh deng ve cu kha. A hlan ah cu atu i Turkey ram te hna, Syria ram te hna khi Khrihfa ram lawng te rak si atu cu muslim ram ah cang dih cu cu ca cun Peter nih a tuahmi le nihin kan tuahmi a dang pi si te ka ruat Jesuh nih hi vawlei cungah a rong dirhmi vancung pennak caah thaici a rong tuhmi kan nih nih va karter ding kha kan rian a si thihter lo ding mak kha thaici a rong tuhmi lohter lo ding thihter lo ding tu kha ke cu Khrihfa kan rian a si ruat te ka ruat cu Atu i na chimmi pawl kha hi ka ṭhut bu ka ngei ve tik tuan ah hin a cung ai cu keimah tu kai tho long chong ton si thideng in biakin ngan ngan an sa ti pakhat pa za fanak ten zat khat chung khursen rong ko to van that ti zau ka som min hau na ka at du pa wi tlawmpal te tal zong khi khua khi van ruat ta dam hna se la ka duh ngai nihin ni federal democracy kan ngah hanak in ca kum som ru kum som sari pi hrem ainak ralkap but kadan tang le an meithal piang wa i hi tluk i an kan chingcho le an kan thah le an kan kah le mei an kan khangh hi zeitin dah maka ka kan mah ca si lo cu an hin america i kan tuahmi hrim cu a thei lo bang i um ter khawh si khin ha an tem tuarnak kan mah lai mi lila an tem tuarnak khi a thei lo bang um ter khawh si asinain kan um khawh lo nak cu dawtnak pathian nih kan thinlung chungah a rawn ve cha dako a thi mi khem mi ai pawl khi mi rel chok lo harnak an pek tin hak lo dong ter a tha lai ti khe dako kan thinlung chungah um si chumo tu chu zaida a thok dawtnak zon ruanak thlachiat ruanak dok su kan pathian chu dawtnak le vel ngenak le thlachian ruat rak en a khatmi kan pathian a si ca dakaw kan ngaih lo chin tiang te hna zong kan von chuahmi hi si cu si kawl to lok a cheu ra cheu khat cu ral do nak a man ok a se lo e ama rong ne mo chu chu thai man man man man kan du tu krong ama kan man si kan mai ka chan chuak a si ca Zoh law, damiah tei a tongmi pa kha biaknak lei rianṭuan pawl nih an lanhtak diam. Anmah an nawl a si ve ko ti kan hoi ti hnga nan. Bawi Jesuh Khrih nih cawnpiaknak ah hman tikah von char law khla lo cu. Si. a lanhtaktu hna kha Jesuh nih setak a ti hna ma ti lo cu zawn ruahnak hiha me hi keimah ni i ka congh ka hram lo le ka tan lo a cai ka tan lo ahcun a thi tung lai makha lungput khat ko samaria metra pa lungput tu ko Jesuh nih hi hi nan ngai awk a si tiah a hodah ne in pa cu si a hodah ki pa i a in pa cu hodah si tlangbawi pa kama si Phungbia cawnpiaktu sa kha ma si silo le Samaria ma ṭha pa dah damiah ṭek atong mi pa hoi a inn pa cu hodah si ti tikah Samaria ma ṭha pa ka rak ka si cang cu Paul holh van hlan cu maka kawl holh cun tin he te sign do tu ku tin he mia chit lo an te sign an pathum te kan te sign ko nan an te sign ko bua khan minung pahnih ka a te sign lo bantuk a hmu lo bantuk an um ter cu kan ni cu Khi tluk i an tep an inmi vialte kan zoh khawh hna lo caah dakaw a khipi khi Pathian min in dong dong ter hi kan rian si ko lo maw tiah kan i ruahmi cu kei cu an hin zong ah ka si khawh tawk ten ka ṭang ko i tei hlan lo paoh hi kan va thai hna nih caan zongah vuanci zong tuan kan i tim lo vuanci chawt zong tuan kan i tim lo zeihmanh kon tim lo ti phannak dirhmun nih a ummi vialte nih mit ku thaw te nih ve cang hanak ding caah phannak an ngaih ti hnga lonak ding ca te ka hmuh kan duh mi ti si ko hmm. pathian nih a dot cik cek mi hna khiti an um khi kan zoh kho ve hna lo cu cu si ko cu cah cun khi hmm. a kha bantuk chuan piak nak kha liberation theology a chip bal lo mi rong chuan phiak la ka ruah cha kan an du pau ba we ko na se kai tim pa ko